Radjo dzi be ya Yesu lɔ̃ mi be todola lɔlɔ̃awo. Mido gbe na mi to mía Fofo Yesu Kristo be ŋkɔ xɔasi la dzi. Ke ame siwo be ŋkɔ mile se le mɔa nu ele nyi dɔgbedela Emmanuel kple Diama Awudja. Le míabe tanya gã si wotsɔ ŋkɔ nɛ be MSD, Media Service Diffusion, eye to eyama mea míde nufiafia vovovowo le eme eye mídze enufiafia gɔme kuɖo esrɔ̃ɖeɖe ŋuti eye nyitsɔ Miƒo nu ƒo ku ɖo esrɔ̃ ɖeɖe ŋuti, Mawu be tameɖoɖo, Mawu ƒe dzi, Mawu ƒe susu, Mawu ƒe ɖoɖo ku ɖe esrɔ̃ ɖeɖe ŋuti. Ee, egbea mi la gba yi edzi. Misɔ ami gblɔ va yi be na esrɔ̃ ɖeɖea, ee, emɔ, afɔ ɖeɖe vovovowoe le eŋuti. Ee, mi gblɔe va yi. Egbea mi la yi edzi ku ɖo, ee, afɔ ɖeɖe buwo. Ele nye be na Ke gbe mi la va gedze e mi la gedze e srɔ̃ ɖeɖe mea e afɔ ɖeɖe ame tɔ e ga ku mia ŋti ame tɔ ku mia ŋti va yi e mi egbea mi la gba yi edzi. Mi ne gblɔ be e srɔ̃ ɖeɖea e nu babla wo nye ta e ehiã be na mia zɔ ɖo ɖoɖowo nu. Le e afɔ ɖeɖe tutu gbã e le nye Mida míasɔ mía dzi gɔme kple Mawu. Mawu Ŋusẽkatãtɔ mide akpe na wò. Bubu Fia la, mído wò ɖe dzi. Vavã wòe nye Mawu. Mawo dzi Mawu enye wò Yehowa. Ewɔe de mɔ bena mídze ŋkeke yeye gɔme kplii o, eye wò amenuveve gakplɔ mí va do teƒe ya la, vava mísɔ dopɛ gbãtɔa de asiwò me, bena wò ŋutɔ àgava yi edzi ku ɖo mí, wò ŋutɔ àgatsɔ mí sɔ wɔ dɔe, wò ŋutɔ àgadzra edziwò kple susuwo me do, bena nu sia nu si age ɖe edziwò me la nage ɖe anyigba nyui dzi, eye wòawɔ wòatse eku nyuie. Gbɔgbɔ kɔkɔe edze gɔme va yedze na wo nu yasɔ ŋtikɔkɔe ana wo ɖeka le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Eya ba leke mi le gblɔ ami le gblɔ be esrɔ̃ɖeɖea ƒe gɔme dzedzea? Ɛ̃, ele nye abiɔ nyɔnua ta. Nyɔnu biɔbiɔ ta Eli veviɖe. Ẽ, míle ase egɔme fifi. Eye evegɔa, Eli nyi ayi fiɔhawo gbɔ, eye agasɔ esrɔ̃ɖeɖe asɔ do ŋkume na fiɔha edu ke mɔ lea. Ẽ, asɔ esrɔ̃ɖeɖe asɔ do ŋkume na wo. Eye etɔgɔa, Eli nyi bena, ẽ, kplɔlawo, Mawu be amewo, wole asɔ wola wola yra do esrɔ̃ dede ŋɔ dzi ewɔ afɔ dede ame tɔ eŋɔ e tutu gbãtɔ ke mi gblɔ be wola dze gɔme le ƒomewo gbɔa ele nye be ele nye be na esrɔ̃ dedea mu nye ame ve be nya yo mu nye ame ve pɛ be nya yo ewu ame ve be nya ta Vavã miamevee kpɔ mianɔnɔ vɔa eye ke mi la dze azɔlia dji kakaa sɔ yi nu wuwua ŋgba nye amevee be nyae o. Enyia djilawo, djila ameveewo be djilawo kple ƒomeawo ɛhɛ ne woa djesi woa nɔnɔ. Egɔn bena miamevee le desrɔ̃ vɔa mia do ŋkui be Ole de pomea kpata, ole de eduɔame tɔ kpata, ye ole de woabe nuwɔnawo kpata, ye ole de woabe ɖoɖowo kpata. Ye ehiã bena wodo la nye nene tsi ko woso woabe gbe ŋde kpekpe yi ole de. Nye ametia kpata, ametia ɖeka yi wodza de le eme be yi ne de o. Nusianu ke so duɔamea, woye ole de egɔme kaka kuɖo ŋɖuɖu ŋti Kaka ku ɖo dzadzra do ŋti kaka ku ɖo nu sugbɔ ŋtia o le de nɛnɛ be nuwo. Eta o la mi la dza ŋua be na ƒomea mia dzesi ƒomea, mia dzesi eɖua ku ɖo wa be gbe gbɔgblɔ kua be nu wɔnawo kpata e ela ela kpe ɖe mia ŋti be na O, o ma nye amedzro alo ame ɖe kpe ma nye amedzro le afi kee be le yi o. Ta eta ame ta biɔbiɔa enye ekpedodzinu veve kee Mawu tsã eda asi ɖe edzi blibo ye ela na bena e, ƒomevea wo le trɔ zu ƒome ɖeka ye ƒomevea wo le trɔ zu exlɔ, wo le trɔ zu ame ko dza zɔ mɔ ɖeka ɖo eɖu. Eye nene be nua ya kpata mi na djesi me nɔ ame ɖe kpe ma ga kpɔ nɔvia be na ame djro le wa dome. Ke eve gua tsa ele nye be na fiɔha wo la do nu enya me ye fiɔha tsa la nya be na e mi nye esrɔtɔ ta e. ela nya ela na bena woatsɔ nu mia dzi ehe eye enutsɔtsɔa me dzi ele funu eye dedienɔnɔ tsã ele funu ne fiɔha tsã edo nu eme na mi ele nyanya me nɛ ta mi do la na bena e fiɔha tsã wo la nya bena e miamevea mi trɔ zu enu ɖeka eye ƒomevea wo trɔ zu ƒome ɖeka eye etɔgoa Ele nyi bena, ee, abe Mawu teƒenɔlawo le anyigba dzia, woɖo la ɖe asi ɖe edzi agblɔ nya nyuiwo ɖe mia dzi eye funua ye ee ƒoƒosesea eye latrɔ zu enuwɔwɔ. Maganye enyagbɔgblɔ o gake elatrɔ zu enuwɔwɔ kple afɔɖeɖe ta ele vevie. Eye efia bena, womeɖo la tsi dzi na esrɔ̃ dede o, ŋɖo la tui dzi o. Edziedzia dzi tsitsi nɔna eme kaka wokpɔ wanɔnɔ le kpadome le afi ɖe kpoa, ẽ, wole dza de wanɔnɔ tsã vɔ ye wola va tɔ edzi nene. Ava yi dzi exlɔ ɖe sa ga le afi ɖe bena no va nɔ zi me na yewo be lekeleke esɔ godoa, ne kuxiwo va le va e, ƒomea ŋu dzesi mi o, ƒomevea ŋu dzesi wanɔnɔ o, woma nya ɖeke o la teŋ Tsɔ mia dzi woma nyali ko la ti de afɔ evɔ ta mɔ ehwlɔn wa eva le yie. Enyɔ ma le la nyɔ nyɔɛ ɖe ya ne sɔ ɖeɖe a na li ke eye a ɖo ta la ehi a nyɔ ame tɔ ya la tsi ta a va yi edzi a ɖe me enyɔ ame tɔ ya si ke nana be sɔ ɖeɖe a li na ke la a trɔ a yi edzi. Edodinɔlawo na se me nya ɖe be wɔme sugbɔ na tina kpo yina dzi kpo ɖe na srɔ̃. Enɔ nɔ me le ŋuti, emɔ ɖeɖe le ŋuti eye emɔ tata le ŋuti na yi dzi na wo nena mía gbɔ. Eo, mí gblɔe bena ne srɔ̃ ɖeɖea na like na tɔ te sesẽ ɖe ne ba te yi kaka sɔ yi nu wu nyuietɔa, ehiã bena woatɔ te ɖo enyia ame tɔ̃ dzi. Etutu gbãtɔae le nye be ke mi dze si mia nɔnɔa, mi kpɔ mia nɔnɔa, ye mi kpɔ nyonyo me na mia nɔnɔa kuɖo enu koko me na mia nɔnɔa, ye nye enu nyuie ɖe, ye na bena mi la teŋ gogo mia nɔnɔa tsã, ye mi la teŋ dze, la teŋ tɔ ehlɔ̃ dzedze ɖe dzi. Hã, ye ŋkpɔ se fu nɔ Ee, egɔme be amegbetɔa ma wu wɔ mí do ɖoɖoa me tɔn dzi ye ŋutilã kuɖo luvɔ kuɖo gbɔgbɔ ta Mawu na susu ɖe ta ye Mawu wɔ mí do ɖoɖoa me tɔn wa dzi. Ta nu sia nu ke mí la wɔa, mí ma tɔ te ɖo ɖeka dzi o. Ne mí tɔ te ɖo ɖeka dzia, kafla mí la va trɔ zu, ee, mí la va kpli bɔ le mɔ dzi alo mí la va trɔ zu ame ke Eye ezu afɔ ɖeka, enu la va tsi kɔ nɛ kaba. Ta ehiã be na ke mikpɔ mia nɔnɔa, nyonyo me na mia nɔnɔa, ee, dzidzɔ me na mia nɔnɔa. E, enyɔ, enu nyui ɖe be nyi. Enua ŋuti Mawu wɔ ŋku vi ɖo, be na ŋku ne kpɔ nu. Ne ŋku le asiwò ne ŋkpɔ na nua, eɖe fu, eɖe fu. Ta miekpɔ mia nɔnɔa, enyɔ. enyɔ eye na be mi la teŋ gogo mia nɔnɔ. E mi kpɔ na me vɔa ne nuke dzɔ dzi na wɔ la kpɔe agba trɔ kpɔe ke e etsã ele be be be ɖe le srɔ̃ ɖe be ŋti. Eve gɔa ɖe nyi be na ne mia sɔ dzesi mia nɔnɔ so woa mi la nye ehlɔ. Ehlɔ le go ke me o. Mu nye be ehlɔ si gbe ɖe ko gblɔ na be e gblɔ le français gbe petite ami mu nye be nya mi le gblɔ ehlɔa enye ŋde ke ame ɖe be dzi Eku ɖe amɛɖe ŋti, amɛɖe ɖe dzi elɔ amɛa be na ne egbɔgbɔa yi kpɔna dzidzɔ ɖe alo ŋɖe dzɔna le emɛa, nɛnɛ ebe hlɔa ela ekpena ɖe amɛ ŋti. Ke mi le dze hlɔ mi le egbogbo mia nɔnɔa le miabe afɔ ɖeɖewo, miaƒe azɔli zɔzɔwo, miaƒe enuwɔwɔwo mɛa, ela na be na edzidzɔ ɖe enyɔna eye be na vivisese ɖe tsa nɔna mia dome. Eye hlɔwɔa ɖe sigbe ne mi le miabe e, ƒuƒoƒewo fifia. Nenye be woagblɔ be Mawu nya kaka, mi la di be mianɔ ɖu, e, mianɔ ɖu. Ne wole agblɔ be miawɔ fefe ɖea, mi la di be mianɔ ɖu, miawɔe. Eye le xlɔ̃ dede, e, xlɔ̃ dzedze wɔa mea, mi la no gblɔ Mawu nya, mi la no de ŋugble ku ɖo Mawu nya eŋuti. Mi la no gblɔ egbe ku sɔ ke gbana be enya. Ele veve ɖe. Le nua mea, mi la sɔ no dzesi mia nɔnɔ kpɔe. Ye mi ne gblɔ be ne nye ate pe mi nye ŋlɔa enye amu dje ŋlɔ sugbɔ so kaka vi fe mea nye dje na ŋlɔ sugbɔ o ame ɖeka kpoe mu dje na ŋlɔ kpɔa e nɔ nana nye amea be nu nɔ nanam veviɖe ye nye ate pe ne nye ŋlɔ mi nye ye ŋɖe kpekpe mu ku ɖe ŋtia mi se fo nu nyuie ɖe e amea be nu la nɔ nanɔ veviɖe ne gbe ke gbo ŋkpɔea o la o nu ke djɔ ɖe edji o ke afla na amea le le dɔa o la yi klo dji a do gbi ɖa ɖe ta a dji koko be ya kpɔ gã gã nɛ eh, ne amea le kuxi ɖe mea, wotsã wòle eme ku ɖoe le emɔwo kpata nu. Eye ne eŋlɔa, wòla tsi ku ko bena yetsã yeawɔ ŋɖe ke dzɔna dzi nɛ. Eh, ame ɖewo wa, woana enu amea, alo ɣeyiɣi le ke wola ka ase ŋu ɖo ɖu adɔli susu, eye ɣeyiɣi ɖe tsã le wola do gbe ɖa ku ɖo woanɔ nɔa alo ado gbe ɖa ɖe woanɔ nɔ ŋutɔ alo wo ame evea woado gbe ɖa ɖe ame bu ta ene nɛ be nua ele exlɔ dzedze be azɔ le wo me eye le nua mea mi le gblɔ be na edze be wòle adze si exlɔa be edze edze be mi la nya be amea ee exlɔ wa exlɔ ɖewo lea wonye aŋɔkula aŋɔkula sugbɔ sugbɔ sugbɔ. Woa nu kpɔe kpɔa, wogbui vɔ. Ne wokpɔe le asi wòa, ee, woaku nu agbui vɔ. Vɔa woawo ya, womiɔna asi, womiɔna asi bena, woawo ŋutɔe vluna asi ɖo ɖa ame gbɔ o. A vɔa exlɔ̃ mi ye miate ŋu wɔ mia nɔnɔ nene. Ye ame ɖewo lia gake mo le sesẽ ɖea, ye mi ye xlɔ̃. Gake mo dze ɖɔ kpɔa, o, eŋlɔ̃ be, ele nɔ te kpɔ bena agã ne miagba nyee exlɔ̃ azɔ ayi. Enu sugbɔwo li. Ne menye exlɔ̃ nyawo nyawoa, mi la kpɔ be ne kafla amea dze anyi ɖe, leke be esɔ nɛ ɖo? Nenye be na amea le ku ʋi ɖe me ɖe, leke be esɔ nɛ ɖo? Esɔ nɛ ku Mawua? Ekpena wò be miado gbe ɖa? Ẽ, ne ame ɖe ɖu edzia ɖe, leke be esɔ nɛ o? O la nya ebe nɔnɔme sugbɔ. Vɔa nenye be mi va sɔ susu bu sɔ do emea, Eto na mɔa zeɖeka bena mimate ŋu gba nu gblɔ edzimenya na mia nɔnɔ o. Vɔa nenye be ŋlɔ kpo faa sigbe lé ke David ku Jonathan wonye ŋlɔa, edzia nɔna faa bena wonye amea be nyuie kpo la no dzi. Ye nenye be wole dzi amea be nyuia, amea tsã ela no dzi nyuie o, ye wola no se amea be nuƒoƒoƒo, leke be ƒona nuƒo ɖo, leke be nye ame faa ɖo, leke ɖenye ame ke womate ŋu e, womate ŋu gogoe alo womate ŋu ka ɖe edzia o la nya nene be nuwo ele veve ɖe ele nye doƒe evegoa le exlɔ dzidzi me. Ye doƒe tɔgoa ele nye be na wòla kpɔ amea ƒe afɔ ɖeɖe ƒe azɔlizɔzɔ kuɖo ŋu Mawu. Ne miabe asẽkankanwo me ɖe amea elɔ̃na Mawua? Edzina be yeasrɔ̃ Mawu ƒe nya si gbe Ye, ye ŋutɔ tɔa alo ye tɔ tɔa? Edena fɔa ku ɖe ema ŋuti. Egblɔna, egbe ku sɔ ke gbana be, Lɔlɔ na Mawua, e, nene be nuwo wa etɔ ŋua ŋu wa. Gamea wo la nya be o, amea Mawu be ame, Mawu be nya nɔna nɛ veviɖe. Mawu be nyaa, ele dzi me nɛ. Edina be ya subɔ Mawu egbe ku ɖe sɔ kpata. Ee, mi he gblɔe wa bena, ame ɖewo, ee, kafla wo, wo nye xlɔ̃ kaka va ɖo afi ɖe, ye wo va de wa nɔnɔ le Mawu be awo me wa ne yɔyɔ va va kpata na ame ɖeka. Ee, amea na be, tso, nya, ee, wo mu yɔm be ma nyi dɔgbe ɖela o loo, sigbe miawo ke mi nye dɔgbe ɖela nɛnɛa, fetu mu le na mi o. Mi ku na do mia be, ee, xɔsea ku ɖo Mawu ŋuti. Eke Mawu na wo egbea, ye wo la xɔ, ye wo la da akpe ɖe ta. Ne Mawu ŋu na wò egbea, wò dɔla da akpe ke akpɔ mɔ be Mawu la sɔ egbe tɔ kusɔtɔ sɔ na wòa? Ye ne nye be eva ve eme be Mawu, amea va se Mawu be yɔyɔ be yeava yi o subɔ Mawu alo ya zɔ̃ kuɖo Mawua, ame ɖeka hã la teŋ gblɔ faa be e, enye ya ega enye e nu ya nye lo, e nye ŋdzi ate kpasa o do ava do aya alo ava zɔ̃ alɔgbalo. Mikpɔ nua sugbɔ le mía be E tutu ɖo teƒea ŋti mi le gblɔ do e le teƒe vovovo. Vɔa ne nye be o dzesi egbe be lɔ Mawu ŋtɔ ŋtɔ egbe ku sɔ kpata hã ne nya be ame nyuie ɖe be nyi. Ne va ve me be to e e nɔnɔme ame tɔ ŋua me vɔ ye kaka ɖe dzi va nɔ ŋusua me ye e va do e e va do nya ɖo ɖa gbɔ be ye se le ebe dzi me be wo kuɖoe Míadze alo míadze azɔli dzi. Ɛɛ, míadze alo azɔli dzia, kea, ɛɛ, wotsã, munye be wòle atutui dagbe alo awɔ, agblɔ e, dada be nya ɖe nɛ o. Funu wotsã wòle asɔ yi Mawu be ŋkume. Ye e, wotsã wòsɔ yi Mawu be ŋkume ye wòxɔ, wòse Mawu be gbea. Ye mìdze ava dze azɔlia gɔmea, elanɔ sigbe e, ƒome mìnye xoxo. Wogbanye na enu ye ye o, gbalẽlebɛ nua. enɔna vevi ɖi. Eye ke migba le yie dzia le nye be na azɔli zɔzɔ ame tɔ ɖoɖo ame tɔ ya ele vevi ɖi. Ne mi zɔ ɖoɖo ame tɔ wa mia kpata mi le dedie nɔnɔ ɖi me. Esɔ ne eva le aya ne le ƒoa e mi la trɔ kpɔ e nɔnɔ me kewo alo afɔ ɖeɖewo ko mi zɔ va yi. Ela na be na Vɔvɔ̃ viɖe la nɔ mia me, eye ana be na mi la dze eme viɖe, eye ana be Mawu vɔvɔ̃ tsã la nɔ mia me. Eye minya be edu ke me mile be ese ku mi, ese ku mi be mi masi te kpo a, a, a, a, awɔ tsãtsã ɖe be esu nene, esu nenea, do ŋku be wozua zɔli sugbɔ keŋ gbɔ va ɖo fu nu. Anya be edua bese ku o. Edua bese wu de mɔ be na akpɔ amɛɖe be vi ye mi a dje egɔme kpɔ a va ɖo afiɖe kpɔ abe esu nɛnɛ ɔ, ese ku o. Eye Mawu be kplɔla alo Mawu be ɖoɖoa tsa mu de mɔ be na asu amɛ a le toa ku nu a gbɔ a va sɔɛ va da ɖe mɔ ta o. Ao, yi ne dja zɔn kaka la yi nu wu ye. Egɔn be e, ese amɛ etɔn a kpata egblɔ be na, ɖo dje egɔme kuɖo Mawua, a yi edji a we nuku nɔ Mawu. Eti ta mi ɖe gblɔ be na wo hia dzi tsitsi o, wo hia dzi tsitsi kpui ɖeka tete o, wa bɔ ga ƒoƒo le enu kpɔkpɔ me, le gbe ɖo ɖa me ble wo a nɔ kpɔ a zɔn ɖoɖo a me tɔn kpata. Ne nye be eye nye Mawu be ɖoɖoa, kaka mi a nɔ zɔn ɖoɖo a me tɔn kpata a nɔ do nuwuwua, Ee, amesiame la nya nuke bele wɔa, magba nye be ɖeviwo dza va yi ble vi, eye nenye be ameɖe ku kɔ ɖo nuɖuɖua me vɔ kpoa, asi te asɔ mɔlu akɔ ŋgbe o. Ao, miatɔ minya be mi so te, amegã ŋu mi nyi, mi me dza zɔ ɖo ɖo. Kea mi la gba yi edzi, mi ya gblɔ be na. Enu kee nana esrɔ̃ɖeɖe va si xɔxɔ alo enu kee nana bena esrɔ̃ɖeɖe la nye esrɔ̃ɖeɖea? Nyɔnua edo la nyi edo la do edo la do kpekpeɖeŋu be nɔnɔme. Nyɔnu nyɔnua edo la do kpekpeɖeŋu be nɔnɔme ela nya bena enu ke le nɔ te kpɔe le afi ke yi le yia Ee, edza va yi kpe ɖe ame ŋu, ame ɖe ŋu ye. Ee, edza va yi kpe ɖe ame ɖe ŋu. Nenye be wòdza va yi kpe ɖe ame ɖe ŋua, wò dola de mɔ be gbɔgbɔ kɔkɔe la kpe ɖe wò ŋutɔ ɖokuiwò ŋuti eye bena nu ko wòe dena fu nɔ be nye ab, luʋɔ me ƒe abi ku ɖo tɔtɔ wa. Wò dola trɔ asi le, wò dola tati Mawu la trɔ asi le ŋutiwò ye ado, ee, kpekpeɖeŋu ƒe nɔnɔme, kpekpeɖeŋu ƒe ŋusẽ, kuɖo kpekpeɖeŋu be tadodzinu. Eye vegɔa, ne ŋusua tsã ele dza de srɔ̃a ɖo age ɖe srɔ̃ɖeɖea mea, eɖo le anya bena yela do Mawu be yela nye yela do Mawu be nɔnɔme. Ŋusu ke lɔ̃na ame, ŋusu ke lɔ̃na srɔ̃a, ŋusu ke sɔgbe la lɔ̃ srɔ̃a, la lɔ̃ ela lɔ̃ eƒe aƒea, ehe, yela nye nene ƒe ame Anya be dza va lɔn ame ɖe lo. Mu dze be wodza va no kpɔ ee nu kplikplikpli wole ŋuti vɔa odo kplikpan be na ya lɔn ame, ya lɔn esrɔ̃ abe ale yike Mawu biɔ nɛ ene. Ye nana be na tadodzinu alo tameɖoɖo nyuitɔa eye la nɔ miabe srɔ̃ɖeɖia ŋuti. Eye mi le gblɔm vɛ na exlɔ dzedze, exlɔ veve le mia me ve domea, ele veve ɖe ŋutɔ. Exlɔ ya ele o, exlɔ dzedzea ele ayi edzi. Mia ŋutɔ mi nya be na ne o dzi exlɔa, exlɔ wo lɔna wa nɔnɔ ale gbegbe be na wo ŋutɛ kpɔna kuxiwo le wa, wa, wa veve ŋua ŋuti kaba kaba o. ta taɖo dzi ŋuti ye wòdze abe ayi edzi nyuie ɖe ayi ee ŋlɔ ɖeɖe ke ede toa edzi wòle dze ayi le esrɔ̃ɖeƒea. Ke nene be nua enana be ee e esrɔ̃ɖeɖea edona ee kpekpe alo edona taɖodzinu nyuie. Ee nu suku nyɔnua wo woɖo la nye ame ke wowlana wotsɔna woa nɔnɔewo dzi wotsɔna woa nɔnɔewo dzi. Woɖo la nye ame kee ee. woléna woanɔnɔ woléna woanɔnɔ ɖo ɖu wodo la nya me kee ne gbagba pɛ le na esrɔ wa ewoe la tsɔ edzi ee le ŋusu me le nyɔnu me manya me kee sɔ na esrɔa sɔ da na asi o kafla nyɔnu ɖe wa ne wosɔ wa srɔ wo wo kake ɖo agbagbedze dzia

Vevitɔ le dɔ me asɔ srɔ̃ wò asɔ va da ɖe akplɔa dzi. Edɔ wɔ edɔ va kplɔa dzi ke mi dza va ŋlɔ nu ɖoa mi dza sɔ va wɔ dɔ na xɔ ega na ya ƒe mea wo va sɔ na wa srɔ̃ sia na de dzi. Ne wo to na wò be nyɔnu wa la gba va da nu ne la ɖu etrɔ alo la do xɔ wo ame eve amama wo ma nɔ kpa. Munye taɖodzinu wa ŋuti ye Mawu do esrɔ̃ ɖe pɛ ɖo? Ye nye munye Enuŋlɔla na kpekpe esrɔ̃wò alo miabe srɔ̃ɖeƒea o. Mi ame evea, mila tsɔ mia nɔnɔ dzi. Mila ɣla gbagba pɛ na mia nɔnɔ eye mila nye nuteƒewɔla, nuteƒewɔla na mia nɔnɔ gbesiasia gbe. Gbesiagbea mila nu dzi mia srɔ̃ be e, mila nu dzi mia, mia nu tsɔ nu mia srɔ̃ be gbɔdzɔgbɔdzɔ pɛ eye mia nu dzi E, ebe teƒe nyuiwo ye mi la nɔ kpɔ, nu nyuiwo ke le mea, akpa nyuie tɔ ke le mea ye mi la nɔ dzi la kpɔ, eye mi la ŋlɔ be gbɔdzɔgbɔdzɔ teƒewo. E, ele veviɖe le miabe ŋku me, ŋkuvi kpɔkpɔ nua, enu kpɔkpɔ nu alo miabe susu me kpata la, mi la nɔ dzi bena mia wɔ nyuie na mia nɔ nɔ. Dɔɖasi be nye a nɔ dzi nyuie, wɔ nyuie na srɔ̃ ŋusu, wɔ nyuie na srɔ̃ nyɔnu, nu kã aleke be le o, Nu ka nu ke be le sio dzi kpo be na awɔ nyuie nɛ dzi nyuie nɛ enu ko la wɔ ye la wɔ ye la kpe dinte la do dzidzɔ nɛa ye kpoe o la nɔ dzi eye la na be na mia be srɔ ɖeɖea alo mia be srɔ ɖe ƒea ame sia ame la bu la kpɔtɔ la nɔ lɔ nɔvia la nɔ dzi nɔvia be na ɖe ya kpɔe la ya kafui la ya yrae la ɛɛ nene be nua ele vevi ɖe vɔa ne va va me be na Eye ɖe nu gba le yie dzia, ŋgɔ yia eɖena fo eva trɔna zu mayia nye mayia. Vɔa nukɛ Mawu ya biɔ? Enye Mawu be tameɖoɖo, enye Mawu be dzidzi vevitɔe bena exlɔ ke mi nyea, miano dzɔ mia nɔnɔ ŋti, miakpɔ mia nɔnɔ ta, miawɔ nyui na mia nɔnɔ, miano yra mia nɔnɔ, miano kpɔ mia nɔnɔ be ɖoɖoe nyuitɔ gbesiagbe eye gasiagamea mia no nɔa te kpɔ be esɔ la nyɔ wu. Eye mia no gblɔe tsã, mia be dzi tsã la no to na mi, eye mia be susu la no gblɔe na mi, eye mia ŋutɔ tsã mia no gblɔe be esɔ ke gbana yi la nyɔ wu. Togbɔ ne egbe se ŋu tsã, ɖo ŋu ɖo Mawu ŋuti be esɔ ke gbana yi la nyɔ la, yi la nyɔ wu. Ẽ, ye mia no gblɔe tsã alo nɔ nene be agbe tsã. Kpɔa enana be na esrɔ̃ ɖetea, e, ekpena, e. Edona taɖodzinu enɔna mia be srɔ̃ɖeƒea ŋuti eye mi la no dze agbagba, ame sia ame la no dze agbagba be na ee ya no sɔ ye ye srɔ̃ŋusu alo srɔ̃nyɔnu be ee nɔnɔmea sɔ no yi Mawu be ŋkume. Ame sia ame be nɔnɔmea esẽ ŋu. Ame ɖekpekpe tɔ ŋu faa wòlo o. Vɔa no sɔ le yi Mawu be ŋkumea, Mawu la nɔ dzi kee Wò la no xɔnuwo kpata kuɖo e dzidzɔɛ. Anu xɔnuwo kpata ble wò e ne a gbesiagbea enu sɔ esrɔ̃ be e nɔnɔme sɔ no yi Mawu gbɔ. Manye enu ko wò la no sɔ kpɔ aɖigbe be esrɔ̃ nya ese ese ŋutɔ nu se na nu gɔme ao sɔ yi Mawu gbɔ. Sɔ yi Mawu gbɔ. Leke mi do la xɔ mi ame evea? Ne ameɖe ŋkpɔ na mia ne nya ɖe va tsa kpɔa do xɔ eye wòku Mawu miagblɔe kpɔa, Mawu ya ye wɔna eŋuti dɔ. Vevitɔa, amɛ ɖewo mɛ de nyateƒea, esɛ na ŋu, ele nyɔnu mɛ, ele ŋusu mɛ, gakea ne wo sɔ le yi Mawu gbɔa, ee, enuwo kpata etrɔna, etrɔna blibo. Eye ne enuwo gbe trɔ kpɔa, ee, dɔdɔdo evana. Ye E nyɔnu ɖo be e edea ese ese mu omu se na nu gɔme kaba o. E mu se na nu gɔme kaba o. Ne mu le gblɔ a mu le gblɔ kuɖo mu le do me mu le e mu e enɔ e mu le mɔ wa dzi ye e mu le mɔ wa dzi ye nu ke mu kpɔ na nu ko mu se na nu ko va na ye wa. Nyɔnu ɖoa mu se na nu gɔme kaba o. Vɔa mu nye be na nene tsa dzi ye wa o. E eku ɖo emɔ ke be zɔn kaka va ɖo funua ŋti ye enu gɔme sesea ese na nu nɛ. Ne nu se na nu gɔme o vɔa Mawu ya lɔe. Yesu a sɔ wɔ be na ame ɖe be kpe ɖe ŋu tɔ ta ne eva do gbɔwo kɔa otsã o xɔe sigbe leke Mawu xɔea gbe ɖo ɖa kutrikuku ela na be na ee vɔsa blibowo le gbe ɖo ɖa mea ela na be na tɔtrɔ la va Ele ŋutsua be akpa dzi, ŋutsu ɖewo tsɛ le a Hm, kpese ku ye. Gakea, ne enye be ò yina Mawu be ŋkume kabakaba, surtout mía nyɔnuwo, mí, mí yina Mawu be ŋkume kabaka, ò le da nu gblɔ nya ɖe no, no ƒo nuƒo na Mawu. Anyigba ò le kplɔa, ne wo kplɔ srɔ̃wò be dɛn wa, da ŋugbe ku ɖo e gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ yi nu sugbɔa e dzɔna. Ɛɛ. Egɔme be na srɔ̃ɖeƒea ye amesiame ya va de Ebe e nunyuie ke le mea de go. Hɛn, java de nunyuie ke le mea de go. E bebe tɔ nyɔnua e mi nye e e nɔ e nyɔnu ɖe kpekpe nye nɔ o dzi nyɔnu egbea e nye nɔ. Ta e ne o gbe le si gbɔna alo no gbe do srɔ ɖe ƒea vɔ kpa va yi ŋlɔ ŋkɔ le gbɔgbɔ kɔkɔe be sukulua. A ŋlɔ ŋkɔ wa le funu. Sukulua le kaka sɔ universite. kaka asɔ yi e se pe mu le nɛ o. No gbe ŋlɔ ŋkɔ le funu kpoa o gbe sia gbea o la kpɔ be aƒo nyɔnu nye nyea ela no ɖe ɖe go ela no ɖe ɖe go gbe sia sia gbe le enyo nyoe go me ma no nye le gbɔdzɔ gbɔdzɔe do go me o e dzi gbɔ ɖe ya e tu dzi fa tu ya e edzi nyoe ya o la no Wola no zẽ. Ne nyi be ogbe le zẽ gasiaga me kpoa, wola kpɔ be na wola no si le eme kpoe. Magba nye ŋde ko la va yi dzi alo abu tame sue ŋti o. E nɔnɔme wa kpata kpoe la trɔ zu e dzifatu be nɔnɔme, e dzigbɔɖe be nɔnɔme, e kutri kuku be nɔnɔme, e ameke sɔna eɖokui nana blibo be nɔnɔme. Egɔme be eye e taɖodzinu wa ema wu do ɖo nyɔnu ŋti ye be sɔe sɔ wɔ enɔ. Yesu sɔ wɔ nɔ. Ta ne li nenea, Mawu ŋutɔ ye la nu do ŋusẽ wò, ne wò ŋutɔ ò do ŋusẽ ɖokuiwò. Ye Mawu be tame ɖoɖo ɖo wò nyɔnunyenye ƒe agbeɛ mea, ye la ve eme, ye wò ŋutɔ tsã ò la kpɔ be na ye dzi wɔa, ye la trɔ. Ye le ŋusu gomea, Ee, nenye be ele na wò nɛnɛa, wò nyɔnua, ele bɔbɔe bena atrɔ esrɔ̃wò be de. Menye be ava trɔe ku ɖo nyagbɔgblɔ o. Menye be ava trɔe ku ɖo alidzi babla o. Wò ya wò gbe le, wò le wɔ akpa wò dzi kɔa, Mawu ela do goe ye etsã la wɔ ebe akpa dzi. Ke wò me ƒo nuƒo tsã o, ke wò me zi edzi tsã o. Egɔ be ŋusua, ee, eta be nyi ta Alɔ̃ be yeava nu kple wò. Ɛɛ, ye Mawu tsã ŋusɔ da ɖi be ava kpla srɔ̃wòe o be miava do ha ye yeava nɔ due. Ame ɖe ŋva be na ye la va kpla nɔvia o. Ye le nenea, mi ame evea, mi la kpɔ dede. Mi la kpɔ be dede blibo. Ɛɛ, Mawu be ne mi do enya mea, le ʋɔnudrɔ̃la ƒe, ɛɛ, agbalẽ atɔ̃, ɛɛ, kpikpi adrẽa, Ee, Biblia gblɔna be Debora enye nɔ na Israel. Debora enye nɔ na Israel. Ta Mawu sɔ enɔnyenye sɔ do nyɔnu ɖe kpekpe me ye be ba sɔ e mɔnukpɔkpɔ tsã sɔ nɛ bena ne ba nye nɔ na srɔ̃a tutugbã, ne ba nye nɔ na e viawo, ne ba nye nɔ na ebe e dukɔwo, ne ba nye nɔ na ebe dukɔ afiɖekpe ke ye nyɔnu ɖoa ye nɔvi nyi woɖona toe ye wokpɔna nublanui nɛ egɔme be na ee ŋɖe le ŋɖe nɔnɔme nyui ɖe tona le eme ɖo ɖa amewo gbɔ eye ne kpekpeɖeŋu ke wonye na esrɔ̃wòa wole wɔe na duta wole wɔe na dutoƒo kpatae wole wɔe na e tsɔtsi alo subɔsubɔ teƒe ke woyinae wole wɔe na dua kpata e. Ye Mawu ke nye nu teƒe wɔla. Ma te ɖa o. Mawu ŋutɔ la do ŋusẽ o ye wo la wɔe. Wo la wɔe. Egɔme Mawua enye tɔ enye. Dzɔdzɔe nye nye be Mawu be nyi ye tɔ be nyi. Ye ne nye be wo le wɔea, e, wo la kpɔ be Mawua ma zu ɖoɖoe o. E, fiɔ kuku be nyɔnua ye be la tsɔ na o le ɣeyiɣi kpɔtia me. Ta mu hiã be na ase mɔ ta o. ase mɔ ta. Ke ne mi va ŋusu gbɔa, abe ŋusu ke nye wodoe be ne ba nye ame lɔ la, ye Mawu sɔ lɔlɔ de mia, woɖo la sɔ, woɖo la ka ɖe dzi, woɖo la ka ɖo Mawu dzi, ẽ, be asɔ tu esrɔ ɖepe wa, ẽ, le lɔlɔ me. Mawu sɔ e, efiɔ be kuku sɔ tsɔ na wo. Ye Mawu le dzi be na ya do ha kuɖo be na a, a, akpe ɖe esrɔ̃ ŋuti na eƒe ɖeɖekpɔkpɔ. Akpe ɖe aƒewoa ŋuti na aƒea kpata ƒe ɖeɖekpɔkpɔ. Gakea esiawo kpata, eku ɖo aƒo nu gɔmesese, aƒo nu gɔmesese do Mawu be dzi le, ɔ, eku ɖo aƒo gɔmesese ɖe Mawu be dzi kuɖo srɔ̃ɖeɖe ŋuti. Mawu ƒe dzi kuɖo srɔ̃ɖeɖe ŋutia, ɖoƒe le esi vovovo. Mawu ƒe do, Mawu ƒe dzi kuɖo srɔ̃ɖeɖe ŋutia, ebe me ɖo nyɔnu kuɖo ŋusu dome ta aƒo nu gɔme sese kuɖo Mawu ƒe dzi ŋutia, ela na be Mawu ƒe tameɖoɖoa ela kpɔ eme vava. Ke edɔ ke ku ɖe ŋutiwò sigbe esrɔ̃ ŋusu nenea,

Ee, ŋkɔ nye ŋkɔ vɔ na wò, ŋkɔ vɔ na wò. Vɔa ɖe ko maɖo ŋku na mía nɔviwo, míabe viwo bena, ne enye be e, esrɔ̃ gblɔ nya ɖe ye wòle de atsi tre ɖe nya ŋutia, kpɔ ɖokuiwò dzi be wòkpɔ doŋti nyuietɔa sɔ wu srɔ̃wò tɔa ke gba va gblɔ be tɔa glɔ. Ne enye be doŋti nyuietɔ ke wu etɔa, e, doŋti nyui ɖe mu le asiwò ne àsɔ dɔli etɔ gbegblẽa, mu hiã be A ava tɔ te be yi le xe nya alo yi le gblɔ be leke fi to. Wɔ dɔ, wɔ dɔ ku gbɔgbɔ kɔkɔe ne wokpɔ do ŋuti nyuie ɖoa, nyuietɔa wòle ate ŋu sɔ va eye ne mia, mia, mia sɔ, mia sɔ trɔ asi le eŋuti. Ee, ano xe nya gasiaga me. Eya ɖekpekpea abe ao, ɖekpekpea abe ao mu nyi nenea eya mu to esrɔ̃ ɖeki o, eya mu do Mawu be ŋkɔ ŋuti o. Gake ŋdi be ma de gɔme na mia kpata be na Ete ŋu vea eme bena e esrɔ̃a ehe nanya ŋusue gbɔ o. Eku ɖo e hehe na eku ɖo le ko wohe ɖo so kaka vi fe me. Ta miɔ wo me sɔe ɖo ame ŋutɔŋutɔ teƒe o. Ta miɔ wo tafui alo wo tite wo Wowɔ, wodo vevesese nɛ sugbɔ. Donc vevesese wa ke le dzi me nɛa, eya be dzi nye be yi tsa ya si ya de srɔ̃, be ya to le vevesese wa me, be ya to le ekuxi wa me. Ta wo vlina veve be na ya de srɔ̃, be ya to le ye be dzi la wo be kpɔkplɔ te alo afike ye le be kpɔkplɔ te. Afɔku le ŋgɔ. Afɔku le ŋgɔ na ya ŋutɔ. ku ɖo tukaɖa le ŋgɔ na srɔ̃a Kebejadia. Wam dzi be madɔ ŋku na ŋusu ɖekpekpe bena nenye be ele nene tsã, do ŋku fiɔ kuku e fi e kuku be e fiɔ ke e kuku ke Mawu sɔ tsɔ na wò abe fiɔ nene le ƒome me. Nenye be wònye fiɔa, ado ŋku va aƒeo mea, enye fiaɖuƒe ŋ enye fiaɖuƒe ye fiaɖuƒe ɖekpekpea ɛ e ŋue li vɔ̃e li Mawu nya bena ee wolate ŋu wɔe. Eŋutia nenye be wotsɔ efiɔkukua be yenye fiɔ le awome kpɔa, nɔ te kpɔ ee nusianu be elate ŋu vɛ me. Vɔa ŋgbaɖedze ado ŋku na wò be efiaɖuƒe ɖe kpe ee efiɔɖuƒe wɔa, esrɔ̃wò be teƒe tsã li. Esrɔ̃wò be teƒe tsã li. Wohiã srɔ̃wò hã bena asɔ sii le gbeɖoɖa me alo asɔ sii le e gbɔgbɔ mɛ. O xia e srɔ ke se ŋwa be na a sɔ te gogo Mawu, a sɔ ji Mawu be kpekpeɖeŋu alo alo a sɔ ji Mawu be e afɔdope. Mu nye nu kpo be nyi o. Mawu dena mɔ nɛnɛ be na a sɔ si le xɔse mɛ alo a sɔ si le e go ɖe mɛ a sɔ te gogoe sɔwu ta e ne mi la kpɔa e. Korintitɔ ƒe agbalẽ ɛɛ gbã eta woetɔ̃a, eƒo nu ƒo ku ɖo lɔlɔ̃ be nya ŋuti. Eku ɖo lɔ eƒo nu ƒo ku ɖo lɔlɔ̃ be nya ŋuti. Ne enye be ahue wò mia fiaɖuƒe wɔa esẽ wu na wòa nuko la ɔ, wò la wɔ ɖeka ku Mawu. Wò la wɔ ɖeka ku Mawu ye wò la xɔ wò la nɔviɔ Mawu be dzi Mawu ƒe dzi ye wòle anye gbedola sugbɔ eye Mawu ŋutɔa kee edo ame ebe yi domi ɖo mía be yebe nɔnɔme nua, ela na wò nɔnɔme, ela sɔ ebe nɔnɔme sɔ do eme wò ye fiaɖuƒe wòa ko le kpɔ be ayi ame ŋua ŋu nua ele dza va trɔ zu nu nyui ɖe nɔ le fiaɖuƒe wa me. Leke zi alesi ke Mawu ya ŋusɔ mí sɔ dã gbe o kuɖo mía be gbɔdzɔgbɔdzɔ ŋutia, wò tsɛ ŋkpɔ mɔ bena asɔ esrɔ̃ sɔ dan gbe be mu nyɔ o o la, leke wo gblɔ ma, Mawua ele dzi abiɔ wò akɔnta, ele dzi abiɔ wò akɔnta. Eye ne mi xlẽ, ma de kuku be mia ŋutɔ mia va xlẽ nu li. Korinte tɔwo ƒe agbalẽ gbã eta woetɔ̃, mia xlẽ, mia kpɔ nu ko Mawu gblɔ na mi le fu nu, ẽ, esrɔ̃ ɖeɖea eɖolatɔ te ɖo nene be, e, lɔlɔ̃ dzi esɔna nu sia nu kpɔ, esɔna nu sia nu kena eye Mawu le biɔ bena, Ameɖekpekpe masɔ srɔ̃ ada agbee o alo ata ati ɖo mɔ ta ku ɖo ebe e gbɔdzɔgbɔdzɔ ŋuti o. Ẽ, Mawu a nu sɔ mí da agbe le mɔ ji o. Mí gba kpɔtɔ le zɔn ku ɖoe ku ɖo míabe gbɔdzɔgbɔdzɔ ta. Ŋkeke sɔ le yi ŋkekea, Mawu e dzrana nu ɖo. Ẽ, mía, mía, mía nɔwo gblɔna bena, Ne wòle le si na ɖevie eye eyi nugo ɖo ɖe ka esia mea, ŋusẽ na ɖevia kɔna gbe ku ɖo eye nu gbegblẽa o, wodena ɖevia ye nuke dzɔna o. Nu gbegblẽa ko wosɔ kɔna gbe, wode be nukɔ esɔ go ɖoa, ne va si ye, ne va etsã ne va nya nu ye ta ena nunɔ nene le mía be srɔ̃ɖeƒeawo tsã. Ye mí ɖo la nya be le ameɖe, amegbetɔ ɖe kpekpea, Mawue wɔe Ye enu ɖekpekpe ŋgblẽ, enu, mu enu kpata gblẽ le amɛ ɖekpekpe mɛ o la, enu ke Mawu wɔ ya kpɔa ɖi. Ne futɔ ga va tro asi ɖe ŋti tsã, mu ye kpata gblẽ o. Afi ɖewo le, e be ɖe e, e mɛ ye, ye to djigbɔ ɖe mɛ, to e, xa, e, to exa ɖeɖe kuɖo Mawu mɛ, e o to gbeɖoɖa wo mɛa, o la kpɔ be, ye o, o la kpɔ be enu nyui le mɛ. Ye edziedzia, ee, mí tsɔ na tsitsi yibɔ. Tsitsi yibɔ kee, ele ŋusu me, ele nyɔnu me loo. Ye nu gbegble ko kpɔna. Ne wo gbe va na anyi vɔ kpoa, eye ku ɖo eza ŋuti, ŋkeke me ya kpoa, ee, nu gbegble ko mía nɔ kpɔ le mía nɔnɔ ŋuti. Ke nu nyui ɖe kpekpe mu le emea, amea be Mawu nyenye anye ke o, amea be, e, Mawu be nɔnɔme ke le eŋuti anye ke o. Mi la de tsitsi yibɔ ŋa dan gbé, ŋusu nɛ de tsitsi yibɔ ŋa dan gbé, nyɔnu tsan nɛ de tsitsi yibɔ ŋa dan gbé, ye mi a kpɔ nu si gbeɖéké Mawu le kpɔɛ. Mi a tsɔ Mawu bé tsitsi. Ye amɛ ko le gblɔ bé na, e, ŋu nyoa, ne o tsɔ Mawu bé tsitsia, yi o le wɔ dɔ ku ɖé ŋti, le wɔ djigbɔ ɖé nɛ, ye o le de zɔn abé e, amɛ lɔnla nɛnɛ. Nyɔnua tsan o le de zɔn abé kpéɖéŋutɔ nɛnɛ. Ye mi kan ɖo Mawu djia,

Eye míwɔ kakaɖedzi ɖo Mawu ŋu. Mísɔ kakaɖedzi da ɖe Mawu dzia eye míse e Mawu be dzi e Mawu be e dzi koɖo srɔ̃ɖeɖe ŋuti ne míse egɔmea, míla dze agbagba bena míla nɔ mía nɔnɔ ŋuti kaka eŋuiwo la ɖeɖe go. Ẽ, enu enu yeyewo la nɔ ɖeɖe go gbesiasia gbe. Eye ŋgba le do ŋku nam bena nuŋlɔla ɖe eŋlɔ nu bena e. Ya e ame esrɔtɔ ame eve kee wo womu se wo womu lɔna wanɔnɔ o. Womu sena wanɔnɔ gɔme gbesiagbe nyahehe nyahehea. Wozɔ tu ta e zo mavɔ me yi wo le de bla ŋtɔ. Wo yina tsɔtsi lo vɔa woame evea wo le de bla ŋtɔ le zo mavɔ me. Egɔ be le nɔnɔme wa me gake me o o le ƒu srɔa gake me o le he nya ku srɔa be Yesu va ɖo ɖe Yesu va ɖo ɖe fike nya me ve mi le yio. Vɔa srɔdetɔ ko wo lɔn na wanɔ nuwo sɔ ke na wa nɔnɔ. Wo ji na be yɔa wɔ nyui na yio nɔnɔ gbe sia sia gbea. Wo kpɔ na wa nɔ sigbe ɖeke Mawu le kpɔ wa. Wo zɔn tuta dzipo fiaɖuƒea. Wo zɔn tuta eeee Mawu ba kɔme, Yesu Kristo ba kɔme le ejijɔ kpɔkpɔ me. Wo le bladji. bena yeage ɖe dziƒofiaɖuƒea wame ɖi. Eŋti eye ele veviɖe na Mawu. E, míabe srɔ̃ɖeƒea, ekplɔ mí yi, ekplɔ mí tu ta dziƒofiaɖuƒe. Míabe srɔ̃ɖeɖewo, ekplɔ mí tu ta dziƒofiaɖuƒe. Míadze agbagba bena míabe srɔ̃ɖeƒewoa, ŋgba kplɔ mí tu ta zomavɔ me o.
Nyo gakpɔkpɔ ava lili mí vɔ. Eŋti ta akpe na Mawu lɔ dala sia ƒe nya ɖeɖe ŋti la, eh, Mawu vava ve mía nu ablaɖa gbe si ke ne gbɔnɔa, mía vava yi edzi ele veve ɖe be sɔɖeɖea menyi ŋkata nu gbegble enu anɔ kple ye o. Gbegble me nu enyi o. Sɔɖeɖea Mawue ɖoe ɖe ɖoe te ɖoe ɖe te eye Mawu ŋutɔe wɔ sɔɖeɖe gbãtɔa le Edɛn bɔa me.

Seka tɔa eƒe nɔmba sia ele WhatsApp tsa dzi alo ne wole ate yɔe le WhatsApp me awɔ message alo aƒo nu ƒo kpotɔ la, mɔɖeɖe le bena ela kpe ɖe mia ŋuti. Eƒe school eyi, eƒe nu ekpla, enu ekpla veve ɖe ŋutɔ. Eti ta, eti ta ele veve ɖe bena e, Mawu neyra mi bena miayɔe nya le si la kpe ɖe mia ŋuti le srɔ̃ ɖekea ƒe nuwɔna me. Eti ta míado gbe ɖa gaƒoƒoa lili mí. Mama, do gbe ɖa mí dzo. Papa, míde akpe na wò ɖe ɣeyiɣi sia si nètsɔ na bena míagaƒo nu le teoƒe na wò dukɔ. Papa, mígbasɔ srɔ̃ɖeƒewo de asiwò me la, Srɔɖeƒe sugbɔ da ƒu egɔn bena e si djedje mu su wa si o. Ata papa we nye Mawu o lolo keke o tri akɔ o nyo o mu le na nu be gena o. Ewe le srɔɖeƒe wo kpata me o le wa titina. Ekɔ mu le wa titina can papa mi biɔ bena wo ŋtɔ djiwo e na trɔ kplɔ wo va gbɔ bena a nɔ wa titina a po to do na wo a na wo edji nya nu susu ke de na ŋgble nyuie susu ke dji na koko bena Yeawɔ wo lɔlɔ̃nu. Ẽ, nana bena esrɔ̃ɖeɖe vavãtɔ trɔnɛ geɖe wɔamɛ la, nugɔmesini geɖe wɔamɛ la, woatu woanɔnɔwo ƒe agbe ɖo eye woade zɔ agogo sɔwu bena ayi tsɔtsrɔ̃ me. Papa mí de akpoe na wò. Bubu ɖoɖo ɖe dzi na wò, elabena wòe nye Mawu ke dɔna nuwo ɖo. Wòe nye Mawu ke trɔ ɖuna nuwo yeye akpe na wò be wòwɔe le Yesu Kristo be ŋkɔ me.